Wel, wel, wel. Darllen nes i hwn? Sy'n amser y fi ddarllen adeg yn y bore bach. Y corff na ffindiodd y bad achub yn y môr. Wyddost ti pwy oedd o? Sean Corn di gwybod mas o sledge. O, i slwyne. Wel, sut i fi fod i wybod pwy oedd e? Wel, Lily, Selwyn Hughes oedd o. Tad Snipes. O jiw! Pryd ti dros i wraig os gin i? Ar wel tyd, mae'n wyth o gloch. O reit. Chafodd hi fawr o fywyd efo Selwyn. Naddo Glei. Oedd o'n gwario'r cwpwl ar ddiod. Doedd gin y caduras r'un dima goch heb mynd i weld yr wsos yn aml. Mm. Nei di fod mor resymol a fedri di fo i'n gneu? Ydw i na fach busnes yn un rhedeg fan hyn ychydig? Ie ond does gin rhain ddim pres, does bosib bod gynnyn nhw. Oes e bres? O! Ti os na siapu di di! Wyt ti'n dal i ddisgwyl am Bob wyt ti? Hmm. Dere i mewn fan 'yn i dwymo allet ti ffono fe? Na, dwi'n iawn chi. Dyma wan ma' siŵr chi. Na, dyw e ddim fel Bob ydyw e? Fe- Sbot ti yn y ras fawr nawr tha sesa? Yndw. Helo 'ma. Helo. Bore da, blwyddyn newydd dda yndi? A ti. Yym disgwl am Bob ti do? Ia. Disgwl fyddi di ma' 'na iawn, nôl y stad oddan nw nithiwr beth bynnag. Fel yna ma' pethe efe. Ti'n siwr sa ti moyn do' mewn nawr? Na, well fi aros am dipyn bach dwi me'wl. Ma' fe lan i ti. O! Blwyddyn Newydd Dda ti. Wel, dwi'n meddwl na peth llia fedra ni wneud ydy gwneud yn siŵr ei fod yn cael ei gladdu efo dipyn o urddas. O, fe geith, fe geith. A hynna heb roid gormod o faich ar sgwydda ei wraig druan o. Dyn aur, gin honno ddigon ar ei fflat efo'r hogyn. O, ti anghofio beth yw'r bwlian nath Ari ni ddiodde'. O, chafodd o fawr o siampl gin ei dad, na ddo. O reit.

Wel, sa chdi licio gorffan y rownd efo fi, 'lly? Ydych chi'n iawn? Dos di. Ydych chi'n siŵr? Gofala bo' chdi nôl erbyn amsar cinio. Ma' police yn dod am ddau, cofia. Bari! Haia! Blwyddyn Newydd Dda. A chdi-tha. Ti gweld y gwair arna chdi? O, rhewi. Ti wedi gweld Bob, no? Na, ddo. Bodd o'ch ti ffonio wan? Ia, sam atab. Na, rhi ffordd, lle. Ni, mae sal, de. Mae'n sam fawr neithiwr, le. Ysdi allan? Na, ddo. Hwn di'r cyfle orau gai ymarfer li. So eisiau ngwely fuan do. Os ni rhywfaint callach de. Os di rhywle? Na do. Os ni'n gol lawr i mai lli. Da chi dal yn mynd efo'ch gilydd? Ogia. Okay. Uh, Sori bod fi'n hwyr dal. Os o'n gyfarw fo gen bad achub eisiau. Gwrs ti fyna siap da rhwng i ti. Dwi'n di talu'n ddrud am y bus na i fod yn colli. Ti ta? Diolch Harri, ma' hynna'n lot o help bydd. Blwyddyn Newydd dda i chi! A wedyn ni'n croco'r drws a gofyn am clennig, ti'n wel? Llwyn, os rhaid i ti ganu ar dop dy lais. Wel, na'r pwynt, heddi yw'r diwrnod na fe casglu clennig. O ti dal yma? Blwyddyn Newydd dda i chi.

Da. Gornau ti bod yma, cyn bwyll i di. Lot o draffig ar y ffordd.

O, difrifol, de. Mae'n siŵr bydd rhaid cael rhyw fath o inquisition, bydd? Inquest, bydd. Hynny hefyd? O, oh, sobor iawn wir. Ie, yeah, os daw sobor yw'r gair, ynddo fe? Hmm? O, oh, ie. Yeah. Ie, yeah, hollol. Beth sy'n mor ddoniol, lle? O'r petha lonely hearts 'ma ynde? O ma' rai ohonyn nhw'n ofnadwy. Mi fedrwn nhw fod yn wir na fedran gneud nhw fyny ma nhw sa neb call yn mynd i O elai'm byd o'i le ynnyn nhw. Wel dipyn o hwyl A deud y gwir te dwi'n gredwr mawr ynddyn nhw. Ti'm o ddifri. Wel gawn weld 'im byd bach.

Fyddi di mewn trwbl da'r police ar ol 'na. Ar gymal pam felly? Trace Descriptions Act? Slim? Experienced? Da de! O, helo. Wn i. Panad wan mewn cwpan, dim am myg, ia? Ia, diolch.

Gwne? Be? Ti'n gwyn? O, dim ond ti'n orfod gwsmeriaid. Mae ta byr hwn i fan hynna. Tom, ti reit ar y top, de. Ti'n mynd drwy'r holl dre mae gyd. Wir rwan, Eli. Yr olwyn fawr di beth gorau yn y ffair. Mae o'n gret. Na, swn i'n mynd y swp, sal. O, fi di'n iawn efo ni, siwr. A gawn ni gyd aros acw fo dipyn o lwc. Fus. Fus. O, sut ti'n... sp- Be, ddudis di bod chdi'n gario? Do. O, ti'n feddwl o? O, ynddo. Dwi'n gwybod i fod yn un snichyn bach. Ond mae gen i biti dros dy fori fath. Pwy? Mei? He? Na, ci. Am ydych chi siarad gynod? Amdana fi eto, ie, mae'n siwr. Na, Ciari. Am dad Snapes os y rai chdi gael gwybod. Pam dyna fo?

Bydd Dylan gret yn res, dwi'n siŵr. Fiach pa fi'n dwed, Ben. Be? Ti'n dod hefyd? Yndw, fe bod beics i perswadio criwn yn ei fynd. Ti'n oce? Okay? Ti'n gwybod ni'n hel crancod ar y jetty mas dawn? Mae dyn nhw'r ysgol i ddychryn genod, e? Dwi'm yn gofyn pymthag pint. Dwi'm hyd yn oed yn gofyn am dic pint. Dim ond pum punt am y genuine plastig antique doll. Fan hyn! Sold to the beautiful lady in red. O leia geith mam stopio poeni ŵan.